Patrick. Robin.
Wat ass Patika? Patika?
Patika asbl mengs de? Patika asbl ass eng asbl, déi gegrënnt ginn ass, fir Konschtprojeten am Kampf géint den HIV ze maachen. An du wëlls bestëmmt och wëssen, wou den Numm hierkënnt, well dat ginn ech ëmmer gefrot. Patika ass ganz einfach eng vun deenen Ursaachen, déi mech um Kämpfe gehalen huet deemools. Dat war mäi klenge Pätterchen. Entretemps ass e grouss, ech hunn zwar och nach Klengen, wat en net gären hutt. En ass méi grouss ewéi ech, mee egal. Hie konnt Patrick net ausschwätzen an hien huet mech Patika genannt. An ech hunn déi ganz asbl him gewidmet deemools an dofir hunn ech se dann och Patika genannt. Dohier kënnt den Numm Patika asbl.

Virun dëser Episod eng kleng Content Note, An dëser Episod ginn d'Themen Depressiounen a Suizidalitéit ugeschwat. Wanns du domat e Problem hues, dann lauschter dës Episod wann ech géif net eleng. Hallo an häerzlech wëllkomm an der neier Episod vu Méi wéi Sex. Wéi der et vläit schonn héieren hutt, schwätze mer haut iwwer HIV als Deel vun der Serie iwwer STI-Témoignagen. An dowéinst sinn ech och haut net eleng hei am Studio, mee ech hunn e wonnerbare Gaascht bei mer. Hallo Patrick. Hallo, hallo.
Patrick, wat mëss du hei? Majo, ech si gefrot ginn, fir en Interview ze maachen. Dat maachen ech hei. Mir schwätzen iwwer HIV, sinn ech gewuer ginn. An wëlls de eis vläit kuerz erzielen, firwat mer dech gefrot hu fir en Interview? Majo, ech denken, datt der mech gefrot hutt, well ech zënter, jo, eng Rei vu Jore mat menger HIV-Infektioun eben en public stinn, dat heescht an der Ëffentlechkeet stinn, et keen Tabuthema maachen, mee ëffentlech derzou stinn an iwwer dat Thema schwätzen, Liewe mat HIV, ech selwer eng Asbl gegrënnt hunn an eben ganz offen mat dem Thema ëmginn.
Wëlls de eis dat enke kuerz erklären, wat ass HIV am Fong? Majo, HIV am Prinzip ass, wéi gesot, ech sinn elo keen Dokter, kee Spezialist, dat sollen d'Kollegen um Terrain dann kënnen dat vläicht besser maachen, mee HIV ass elo global gesot eng Immunschwächt, wou d'Immunsystem am Prinzip ugegraff gëtt, dat heescht d'Immunsystem eigentlech esou wäit ugegraff gëtt, datt et an de Keller fält an dee Moment ass de Kierper esou schwaach ugräifbar vun aner Krankheeten, An deem Moment schwätze mer och vum Stadium vun Aids. Dat heescht, Aids ass keng Krankheet, mee ass just de Stadium, an deem e sech befënnt, wann d'Immunsystem esou wäit erof ass, datt de Kierper sech selwer net méi ka wiere géint, ech sou elo, eng banal Gripp, déi vu bausse erakënnt. An dann ass de Kierper esou schwaach, datt en dann dee Moment am Stadium vun Aids muss géint déi aner Krankheeten ukämpfen, an dat ebe ganz schwéier ass, vue que datt d'Immunsystem ebe ganz schwaach ass. An du sees, du häss deng asbl gegrënnt. Wëlls de eis eng Kéier e bëssi erzielen, wéi HIV, also de Human Immunodeficiency Virus, däi Liewe beanträchtegt huet? Ech si elo frou, datt s du den Term op Englesch gesot hues, well effektiv hunn ech domadder meng Problemer. Majo dat Ganzt huet, ech menge mäi Liewe komplett op d'Kopp gestallt. Dass am Prinzip, an dat war mir wichteg an dat war och d'Ursaach firwat ech d'asbl gegrënnt hunn, mam HIV selwer kanns du ganz normal eigentlech liewen. Natierlech muss du deng Medikamenter huelen, natierlech muss du reegelméisseg bei den Dokter, mee HIV ass hautdesdaags keen Doudesurteel méi. Dat heescht, du kanns, ech hunn eng ganz normal Liewenserwaardung. De Problem bei deem Ganzen ass déi ganz Niewewierkungen an d'Reaktioune vun deem ganzen Entourage. Ganz am Ufank kriss de gesot vun de Spezialiste, vun den Doktere, wou s de eben dann higees, schwätz mat kengem driwwer. Genau dat huet bei mir de Géigendeel ausgeléist an ech hunn dann de Besoin gehat, fir mat all Mënsch driwwer ze schwätzen, well ech der Meenung sinn, nëmme wa mer driwwer schwätzen, kënne mer eppes änneren. Virun allem d'Leit, d'Reaktiounen, d'Handelen, d'Iwwerleeë bei de Leit kënne mer nëmmen änneren, wa mer d'Thema wierklech uschwätzen, fir de Leit einfach kloer ze maachen, wann s de engem d'Hand gëss, wann s de engem aus engem Glas mat engem drénks, du kanns souguer engem e Kuss ginn op de Mond, du kanns souguer mat em dusche goen, du kanns mat em Sport maachen, du kanns quasi alles maachen, och souguer Sex mateneen hunn, et ass am Prinzip kee Problem. Bon, natierlech beim Sex muss de schützen an ech mengen, mir sinn hautdesdaags Gott sei Dank mat de Medikamenter esou wäit, datt s de quasi net méi ustiechbar bass. Dat ass bei mir de Fall. Ech sinn zënter Joren indétectabel, dat heescht, ech huele mäin Traitement, wat eebe ganz gutt wierkt. Dat heescht, ech sinn am Alldag net ustiechend an am Alldag hunn ech elo keng Situatioun risque, wou ech iergendengem anere Mënsch schueden. Dat heescht, du kanns mat enger HIV. positiv a Persoun e ganz normal Liewe liewen an et ass einfach d'Ängschten an de Käpp vun de vu ville Leit. Ech huelen ongären, mee ech huelen ëmmer erëm d'Beispill, wann ech elo engem erzielen, ech hu Kriibs, da kriss de Matleed, ha kann ech der hëlfen, wat brauchs de? An wann ech awer engem erzielen, ech sinn HIV-positiv, dann, oh, bleif vu mer ewech. Dat ass einfach d'Reaktiounen, well d'Leit just am Kapp hunn, ustiechend an déidlech. An dat musse mer absolut aus de Kapp vun de Leit erauskréien. A wéi kréie mer dat eraus? Majo nëmmen, datt mer doriwwer schwätzen. Ech mengen, et gëtt keen anere Wee. Do hu se scho ganz vill ganz gutt Saache gesot, op déi mer am Laf vum Gespréich sécher nach wäerten agoen. Wëlls de eis vläicht erzielen, wéi dat deemools bei dir ofgelaf ass? Vläicht zu wat, wéi hues de deemools bemierkt, datt de eventuell kéints eng HIV-Infektioun hunn? A wat waren dunn deng éischte Schrëtt? Also bei mir ass et per Zoufall eigentlech erauskomm. Ech hunn am Joer 2007 relativ vill Stress gehat. Dat heescht, ech hunn privat en Appartement baue gelooss. Dat nieft menger Aarbecht, wou s de dann all Dag op de Chantier muss rennen, wou s de muss Plättercher raussichen, wou s de muss Faarf raussichen, wou s de muss deng Kichen raussichen, wou s de mat all deene Corps de métiere muss dat organiséieren a maachen an doen. Dat nieft der eng nieft der Aarbecht eeben. An en plus op der Aarbecht wousst ech, datt do och e Changement géing kommen. Dat heescht, ech hu mer och eng nei Aarbecht gesicht. An alles zesumme war ech dat Joer relativ oft krank an ech war oft beim Dokter. An dunn, wéi ech du erëm eng Kéier beim Dokter war, hunn ech hien du gefrot, Sal, maach mer eng Bluttanalyse a maach mer och een HIV-Test mat. Ech hunn dat reegelméisseg maache gelooss. Ech mengen, ech liewen offen homosexuell. Den HIV ass en Thema gewiescht, jo, du has et ëmmer iergendwou am Hannerkapp, mee sans plus. An ech hu mer Akiers en Test matmaache gelooss an och dës Kéier. An d'Reaktioun vum Dokter huet mech dee Moment, am Nachhinein soen ech mer, jo, ech hätt du scho missen hellhöreg ginn, well den Dokter sot dunn zu mer, jo, hei ass souwisou en HIV-Test mat derbäi. Et ass esou, du muss froen, fir en HIV-Test gemaach ze kréien. Den Dokter, Och wann hien et gesäit, kann, dierft Dir et net soen. Vläicht huet dat entretemps geännert, mee zu menger Zäit war dat esou. Huet den Dokter et net dierfte soen, wann s du net expliziit derno gefrot hues. An ech hunn eeben deemools en HIV-Test och gefrot. An dunn huet enges Daags den Dokter mech eeben ugeruff a gesot, Hei Patrick, komm wann Shift erbaa mech. An sot ech, Oh Mann, nee, soe mer dach iwwer Telefon, wat lass ass. Esou schlëmm kann et jo net sënn. An sot hien, Nee, nee, komm, komm an Schiff bei mech. An dat war den 28 Februar 2080. Deen Datum ass agebrannt. Du sinn ech dunn no der Aarbecht bei hie gefuer an, jo, do krut ech e Méng Diagnos HIV-positiv, jo. Ma ech mengen dat mam Testen a mat dann elo froen, ech mengen dat ass haut e bësse méi einfach an do huet sech d'Situatioun glécklecherweis zanter 2007 beziéungsweis 2008 vill geännert. Wann Iech dat interesséiert, mir hunn eng Episod zum Thema sech op HIV teste loossen an ech wäert iech déi an de Show Notes verlinken. Deemools wéi däin Dokter dir du gesot huet, Patrick, komm mol laanscht, du bass HIV positiv, wat waren dunn déi nächst Schrëtt, wat ass du geschitt? Also dat hei war jo elo beim Generalist, beim Hausdokter. Hien huet mech dunn iwwerwisen, respektiv gesot, géi un d'HIV-Berodung an un de Centre hospitalier. well dat eben déi eenzeg Klinik hei am Land ass, déi spezialiséiert op, wou eben einfach déi dénge Maladie infectieuse eben ass. Dat heescht, d'behandelnd Dokteren sinn eben am Centre hospitalier. An ech hunn am Ufank hunn ech dat guer net realiséiert. Den Dag dono huet d'Sekretärin vun der Aarbecht-hat matkritt, datt ech misse bei den Dokter goen an hat sot, Jo, wat war da elo? An ech hunn esou ganz banal dann zu him gesot, Bah, ech sinn HIV-positiv. An fir hatt ass dunn méi eng Welt zesummegebrach fir mech. Hatt huet dunn zu mir gesot, Patrick, hal op mat schaffen a genéiss däi Liewen nach esou laang wéi et geet. An ech sot, Haw, du spënns dach, hal der nëmmen op. An also et war mer am Ufank guer net bewosst, respektiv ech wollt et vläicht och guer net, guer net esou bewosst hunn. Ech sen och dunn wuel an de Centre hospitalier be gaangen, bei d'Spezialisten. An ech sënn och an d'HIV-Berodung gaangen, een, zwee Mol. An do muss ech awer ganz éierlech soen, dunn, dat huet mech dunn ofgeschreckt. An ech sënn dunn némmi dohinner gaangen, well ech hunn et wierklech, mengen ech, bewosst verdrängt. Also et war mir guer net, guer net kloer. A wat dunn ebe geschitt ass, wat ech selwer net gemierkt hunn, ech se lues a lues awer ganz sécher an eng Depressioun gefall. wou den Entourage zu mer gesot huet, Hei Patrick, looss wann Schiff no der kucken, well du stéchs an enger Depressioun. Hunn ech gesot, Du spënns, eng Depressioun? A wat ass eng Depressioun, wann s de dat selwer nach ni has an net weess, wéi fillt sech eng Depressioun un? A boah, keng Ahnung. An dunn effektiv am September dat selwecht Joer sinn ech dunn an d'HIV-Berodung gelaf, well et mer dunn wierklech vun engem Moment op deen aner bewosst ginn ass, Hei, du bass doudkrank, du muss elo stierwen, a du hues et nach esou laang, a wat méchs de elo? An den Dokter effektiv dunn zu mer gesot huet, hei ouni Traitement wäert se keng 30 Joer al ginn. Ech mengen, ech krut d'Diagnos eng Mount no mengem 25. Gebuertsdag. A wann s de da gesot kriss, hei ouni Medikamenter kriss de keng 30, dat war esou eng Panikaktioun dee Moment. An jo, elo brauchs de Hëllef. An du sinn ech dunn natierlech dohinner gerannt, fir Hëllef ze kréien. An do krut ech och meng psychologesch Hëllef dee Moment sur place an natierlech am Centre Hospitalier déi ganz Medikamenter, deen Traitement, deen s de ebe brauchs. Wou ech am Ufank awer och wierklech meng Schwieregkeeten hat, dat z'akzeptéieren, datt esou eng kleng blöd Pëll, soen ech elo emol, am Ufank waren et 3 Pëllen, eng Tritherapie, datt esou Pëlle géinge bestëmmen, ob ech dierf liewen oder net. Domat hat ech am Ufank effektiv mäi Problem An ech wollt am Ufank d'Medikamenter net huelen. Ech hunn am Ufank, hunn ech ganz éierlech gesot, jo, pa, da liewen ech eben elo nach dräi Joer an da léiwer kuerz an hefteg. De Problem ass eben einfach, vue que datt s de eng Depressioun fäls, do fänkt e ganzen Däiwelskrees un. Iergendwann eng Kéier verléiers de eng Aarbecht, wat bei mir och de Fall war. Doduerch fäls de an de Chômage. Bah, ech war am Chômage ugemellt, ech war awer net op d'Rendez-vouser. Dat heescht, ech krut keen Chômage, well ech net op d'Rendez-vouser gaang sinn. An iergendwann enke sëtz de do, du hues frësch gebaut, du hues e Prêt, du hues awer keen Akommes méi an iergendwann enke ass de Stroum fort, dann ass d'Waasser fort. Da kënnt d'Bank a seet, Hei, entweder verkaaft Dir et fräiwëlleg oder mir verkafen et. An iergendwann enke sëtz de do an et geet guer näischt méi. An da sees de der, Jo, wéi sollt ech elo nach dräi Joer liewen, wann s de keng Moyenen derfir hues? Dat heescht, dat ass dann och schäiss. An dann, jo, iergendwann eng Kéier hues de de Choix. An ech war och op deem Punkt, datt ech net méi wollt. Ech wollt mer d'Liewen huelen. Ech hu gesot, bis heihinner an net weider. An ech stoung op der Strooss, soen ech ganz éierlech. An ech hunn awer dee Moment un de Chauffer vum Auto geduecht, well ech virun, als 16, 17 Joeregen war ech selwer am Auto, an engem Auto, deen e Mann ugestouss huet. Ech hunn dat selwer materlieft an ech hu mech dee Moment an d'Plaz vum Chauffer versat an ech hu gesot, de Chauffer vum Auto kann näischt derfir a maach et net. Dat huet mech dunn effektiv zréckgehalen a mee dass en, ech war op e ganz déiwe Punkt komm an do muss en dann iergendwou Kraaft erfanne fir do erëm erauszekommen.
A wat huet der deemools gehollef, fir do erëm raus ze kommen? Ma deemools, ganz, ganz blöd, ech hu mer dräi Hënn ugeschaaft. Zéischt een an sechs Méint dono en zweeten, enke sechs Méint dono en drëtten. An also déi dräi Hënn, dat war wierklech mäin Hals dee Moment, dat war meng Aufgab. Ech hu misste raus, ech hu mech misste beweegen, ech hu missen an d'frësch Loft. An. Mäin Pätterchen, hee war ganz jonk, hien ass 2004 gebuer, dat heescht war do wierklech nach e kleng Kand, an ech hu gesot, ech wëll op d'mannst erliewen, datt hie seng 18 Joer kritt. Also déi zwou Ursaachen, dat war dat, wat wat mech wierklech um um Kämpfe gehalen huet, jo. Ma hien ass der jo d'lescht Joer 18 ginn, an et freet mech, datt s de dat materlieft hues. Jo, hunn ech materlieft, jo. Wa mer elo bei d'Traitement ginn, Wéi gesäit esou en HIV-Traitement aus? Well et héiert een ëmmer Traitement, mee wat ass deen Traitement, deen HIV-Traitement? Am Prinzip, ech mengen et hänkt ëmmer vun der eenzeler Situatioun of, mee am Prinzip ass et en Tritherapie, dat heescht, dass en dräi Wierkstoffer, Ah, genau kann ech et och net méi erklären. Dat eent ëmschléisst de Virus, dat anert blockéiert de Virus an dat anert mécht de Virus net dout, mee desaktivéiert de Virus. Dat heescht, de Virus huet keng Chance méi, d'Immunsystem unzegräifen. A wéi den Numm et scho seet, dréi Therapie, am Ufank waren et och dräi Pëllen, entretemps si mer awer esou wäit, datt déi dräi Wierkstoffer an enger Pëll dran ass. Dat heescht, ech huelen hautdesdaags nëmmen nach eng Pëll. An ech hat eben deemools de Choix, ob ech all 12 Stonnen oder all 24 Stonne meng Pëll wëll huelen. An ech hu mech fir 24 Stonnen decidéiert, well ech et einfach méi einfach fannen, wéi elo all 12 Stonnen do meng Pëllen ze huelen. An ech huele se elo owes um 10 Auer, dat ass esou meng Zäit, wou ech da meng Déngen huelen. An am Ufank ass et effektiv, do muss s de ganz strikt huelen. Dat heescht, et ass net, fir dann eng Stonn méi laang oder méi spéit ze wäerden, mee do muss s de wierklech da 24 Stonnen huelen. An. Jo, am Ufank hat ech wierklech meng Problemer fir dat ze akzeptéieren, ee Pëll do ze huelen, datt ee Pëll do géing bestëmmen, datt ech dierf liewen. An hautdesdaags funktionéiert dat awer ganz gutt, ass eng Routine ginn, gehéiert zum Alldag. Ech mengen, ze vill Leit, Diabetiker zum Beispill, déi sech dräi, fënnef Mol den Dag mussen Insulin sprëtzen, déi si wäitaus méi geplot wéi ech. Also ech huelen eemol den Dag meng Pëll an domadder huet et sech.
An dann nom Traitement, wann een da bis déi Pëllen hëlt, Wéi mer schonn kuerz ugeschwat hunn, du bass mëttlerweil, deng Infektioun, deng HIV-Infektioun ass net méi detektabel. Wéi leeft dat? Wéi laang ass do den Zäitraum a wat heescht dat fir däi Liewen, dass du net méi detektabel bass? Also am Ufank, wéi ech eben elo an der Situatioun war, ass d'Viruslaascht gekuckt ginn bis 40. Dat heescht, alles wat ënner 40 luch, war net méi noweisbar. Dat heescht du luchs ënnert der noweisbar Grenz, indétectabel, dee Moment bass de nëmme jo stiechend. Lo rezent, ech mengen déi, mäi leschte Rendez-vous, dat ass elo virun engem Mount, an dee Rendez-vous virdrun, huet den Dokter mir awer erkläert, datt mer entretemps méi wäit ginn, mir gi lo bis 20, dat heescht alles wat ënner 20 läit, dat sënn 20 Viruslaaschten pro wat och ëmmer Milliliter Blutt oder sou. Dat heescht, du muss deng, deng, deng, deng Therapie do maachen an am Ufank gees de all dräi Méint bei den Dokter. Ech mengen, et ass effektiv situatiounsofhängeg. Bei mir waren et elo wierklech all dräi Méint an da muss de an eng Bluttanalys an dann dräi Méint, dräi Wochen dono, no der Bluttanalys, gees de bei den Dokter, fir däi Resultat ze kréien an do gëtt dann deng Entwécklung vun der Viruslaascht vum CD4 an, gëtt do gekuckt, wou wous de beläis an dann, wann d'Traitement eben net sollt uschloen, hues de dann de Choix fir en anert Traitement eben ze maachen, wat den Dokter dann eben recommandéiert an hie seet, hei komm probéier dat do. An dann, wann dat eng gewëssen Zäit dann ugeschloen huet, da gëtt dat vun 3 Méint op 6 Méint verlängert, Idealfall ass et nëmmen eemol am Joer. Ech sinn am Moment elo, ech ginn all 6 Méint bei den Dokter an dat elo schonn zënter Joren. Sou fuere mer ganz gutt. Ech sen indektektabel, se elo scho ganz laang bei deem selwechten Traitement an jo, dat funktionéiert esou ganz gutt. Wat ech awer derbäi muss soen ass am Ufank d'Niewewierkungen. Et mengt een ëmmer dat wier esou harmlos, mee dat ass guer net esou harmlos. Also et ass wierklech vergläichbar mat enger Chemotherapie. Den Ënnerscheed ass eben einfach, ech muss meng Pëlle mäi Liewe laang huelen. Dat heescht, ech hunn zwar eng ganz normal Liewenserwaardung, mee ech muss effektiv meng Pëllen d'ganzt Liewe laang huelen. Ech kommen dovunner ni méi erof. Dat heescht, wann ech ophale mat menge Pëllen, ass mäin Doudesurteel ganz kloer. Awer schonn eng Kéier geschwat, et wäert dann nach zwee, dräi Joer warscheinlech goen, mee da gëtt de Gesondheetszoustand esou schlecht, datt et net méi schéin ass, soe mer emol esou. Niewewierkunge vun deem Ganze ware bei mir am Ufank, et war mar schlecht, wéi s de vläicht och elo gesäis, datt mar ëmmer ze waarm, ech kréie Schweessausbréch, d'Hoer sinn ausgefall, ech hu ganz schlecht Zänn, meng A hunn ofgeholl, ech hunn Hautproblemer, ech hat nach ëmmer Schuppenflecht, dat heescht d'Schuppenflecht ass och en Wéi sech sou an d'Schuppen flecht huet sech negativ ausgebreet dee Moment duerch den HIV, wou s dat dann zousätzlech muss dann traitéieren. Ech hunn Appetitproblemer, dat heescht ech kann 3 Deeg brauch ech näischt z'iessen, ech kann awer genau sou e Koup beieneen iessen. Dat heescht ech hunn do net déi richteg Kontroll driwwer, deementspreechend dann eeben och mam Stullgang Problemer. Also dat ass esou ee ganzen Déng, bah do léiers de mat liewen, zwangsleefeg, mee et sinn natierlech eng Rei vun Niewewierkungen, mat deenen s de ze kämpfen hues. An deem Moment, wou s de net méi detektabel bass, heescht dann och, dass de net méi ustiechbar bass? Richteg, jo. Lo wou mer vun Niewewierkunge geschwat hunn, Et ass natierlech excellent, datt sech den HIV mëttlerweil traitéiere léisst an ee ka e Liewen domat féiere mat enger normaler Liewenserwaardung, grad wann een op d'Achtzeger an d'Nonzeger an lo nach deelweis bis an d'Zweedausender eran op déi zimmlech tragesch dat zimlech tragescht Massestierwen am Fong kuckt, mee et ass awer natierlech nach ëmmer besser, et kritt een den HIV net. Wéi kann ee sech dann schützen? Bah, ech mengen, dee klassesche Wee ass ëmmer nach de Kondom, de Gummi, dat, ech mengen, dat ass ëmmer nach dat Allerbescht. An nieft dem HIV ginn et jo och ganz aner Geschlechtskrankheeten, géint déi een sech dee Moment mam Gummi schützt. Also, Kanner, benotzt äre Gummi, ganz einfach. Genau, Gummien, souwuel Kondomer wéi Lakticher, sinn ëmmer eng gutt Idee. Mëttlerweil huet sech awer och an der Fuerschung scho méi gedoen. Et gëtt mëttlerweil PrEP an PEP. PrEP steet fir Pre-Exposure Pill a PEP steet fir Post-Exposure Pill. Wëlls du dovu schwätzen oder soll ech dovu schwätzen? Also ech kann kuerz eppes dozou soen. Ech, du bass wahrscheinlech méi op deem Gebitt elo aktiv a méi spezialiséiert och ënnerwierch. Ech perséinlech ka just soen, datt ech et e bësse geféierlech fanne fir de Leit et ze verkafen, well esou ass et wierklech zum Deel eriwwerkomm, oh ech ka jo eng Pëll huelen an da geschitt mer näischt, dat heescht ech kann nach drop lassfécken ouni datt iergendeppes geschitt. An dat fannen ech e bësse geféierlech, fir dat wierklech, et ass d'Gefahr derbäi, datt dat wierklech esou eriwwerkënnt. Ech weess, datt dat net esou geduecht ass. Mee ech weess awer aus eegener Erfahrung, datt dat bei de Leit wierklech esou eriwwer kënnt, Eis Schoul, jo prep, da geschitt näischt, komm, verzichte mer op de Gummi an da fäerdeg. An dat fannen ech einfach e bësse problematesch. Genau wéi Pëll dono a si bei der Schwangerschaft, jo mir kënne jo egal wat maachen, well et gëtt jo eng Pëll dono, da schmäisse mer déi an. Ech hunn an der Funktioun als President vu Patika méi wéi eemol Leit begleet an de Centre Hospitalier, et se elo nuets ëm esou vill Auer, déi mech dann ugeruff hunn, ha ech hat eng Situation risque an kanns mat mer an den CHL fueren, fir eben dat Traitement do ze kréien. Jo, et ass gutt, datt et esou eppes gëtt. Ech wéilt, ech hätt et deemools gehat, datt den HIV bei mir net ausgebrach wier. Jo, okay, kloer. Mee Et ass einfach d'Gefor derbäi, wéi ech grad gesot hunn, datt et zu enger grousser, wéi seet een, Verlorenlosegkeet, wéi nennt een dat, datt d'Leit sorglos dermat ëmginn, einfach elo wierklech Sex kënnen hunn, ouni iergendeppes opzepassen, well et gëtt eng Pëll dono. An dat fannen ech, oder eng Pëll virdrun, Pëll dono. An dat fannen ech einfach e bësse problematesch bei der ganzer Geschicht. Genau, an och, wéi gesot, och PrEP a PAP schützen nëmme virun HIV an net virun soss sämtleche Geschlechtskrankheeten, déi ee sech nach opfänke kann. An trotzdeem géif ech am Fong gär e bëssi doriwwer schwätzen, well et awer eng Entwécklung ass, déi ech interessant an och deelweis wichteg fannen. PrEP ass eng Pëll ass en Traitement deen een hëlt. Ech vergläichen ëmmer e bësse mat der Anti-Bébé-Pëll. Dat ass eng Pëll déi ee reegelméisseg hëlt an déi halt relativ effizient virun enger HIV-Infektioun schützt, wa se reegelméisseg an de Veruerdnunge no geholl gëtt. Se gëtt recommandéiert fir Personnes à risque, dat heescht zum Beispill Sex Workers an Et kann een, wann ee PrEP gehat oder och wann een eventuell eng Partnerpersoun huet, déi HIV-positiv ass an nach nach detektabel ass an een zousätzlech zu Kondomer nach wëll en extra Schutz hunn, kann ee sech beim Dokter PrEP verschreiwe loossen. A PrEP ass e bëssi wéi, wéi gesot, bei de Schwangerschaften, d'Pëll duerno, wann ee. e Risk hat, datt eventuell kee Gummi benotzt ginn ass, datt ee sexuell Gewalt duerchgemaach huet, datt einfach bei der Verhütung eng schif gaang ass, dann ass dat wéi gesot eng Pëll duerno, déi jee méi séier een et hëlt, desto méi héich stinn d'Chancen, datt eng HIV-Infektioun verhënnert gëtt. Mee ech ginn dem Patrick awer och ganz Recht, dat sinn extra Hëllefsmëttel an extra Precautiounen, déi een huele kann, a kee Grond, fir ouni Kondomer oder ouni soss Schutz Sex ze hu mat ville Leit, well, wéi gesot, et ginn och nach aner Geschlechtskrankheeten, déi ee sech och net fänke wëll. Richteg.
An soss, ech mengen Know your status, loosst iech testen, ass e wichtege Message fir dass wann een eppes huet, well et jo net ëmmer direkt kloer ass, dass een HIV huet, bis een op eemol oft krank gëtt a sou, kann et eng Zäit daueren bis een rausfënnt, dass een HIV positiv ass an an där Zäit kann een et Leit scho weider ginn. Dat heescht testen, Kondomer an, jee no Situatioun, Prep a Pep si gutt Viraussetzunge fir sech effizient virun HIV ze schützen. Also et kann een effektiv jorelaang mam Virus liewen, ouni datt ee et mierkt. Also dat ass wierklech ganz geféierlech, well et och verschidden Aarte vum Virus ginn, méi aggressiver, manner aggressiver. A wann s de elo een hues, dee manner aggressiv ass, kanns de wierklech jorelaang domat liewen, ouni iwwerhaapt e Symptom ze hunn. An an deene Joren, wann s de elo célibataire bass, jo, an en aktiivt Sexliewen hues, ass de Risiko natierlech grouss, datt s de do vill Leit dann ustéchs. Dat ass ganz kloer. Mat dengem Liewe mat HIV, fir elo erëm eng Kéier dorop zréckzekommen, wat si Situatiounen, an deenen s de awer nach der immens bewosst gëss, datt s de HIV-positiv bass? Also et héiert een zum Beispill ëmmer vun zum Beispill Zänndokteren, deenen een dann d'Lëscht vun de Medikamenter gëtt, déi een hëlt, an déi dann natierlech den Traitement géint den HIV erkennen, an déi dann deelweis net ganz positiv dorop reagéieren. Mee Jo, wat si Situatiounen, an deenen s du nach mierks, datt s de awer mat HIV liefs a fir ëmmer liewe wäers? Also witzegerweis hues du elo den Zänndokter vun dir aus ugeschwat. Dat ass wierklech e ganz aktuellt Thema. Ech mengen, dat bleift och ëmmer aktuell, wat ech zwar zimmlech erschreckend fannen, well ech hunn selwer d'Erfarung gemaach, datt s bei en Zänndokter gees an da sees, hei ech sinn HIV-positiv, oh da muss ech aner Precautiounen huelen. Nee. Du muss egal wéi steril schaffen, ob s du elo en HIV-Positiven do, Patient do leien hues oder net. An dovun elo ofgesinn, wéi vill Patienten hues de do leien, déi der et net soen, also muss du egal wéi ëmmer steril schaffen an dierf dat am Prinzip keen Ënnerscheed maachen. An do dann d'Reaktioun vum Zänndokter, dat ass komescherweis ëmmer nach esou an ech fannen dat wierklech zimlech erschreckend, Elo ganz aktuell muss ech soen, elo déi, déi lescht zwee, dräi Joer hunn ech elo weider keng Situatioune méi gehat, wou ech elo wierklech negativ Reaktioune kritt hunn. Corona säi Dank, well de Corona komescherweis d'Leit méi ofgeschreckt huet wéi den HIV. Oh, HIV keen Thema, haaptsaach du hues kee Corona. Bon, dat ass eng, eng Masch, doriwwer kann ee lo diskutéieren oder net. Ech wëll och elo net op d'Thema Corona agoen. Ech hunn awer Situatiounen erlieft, wat mech, ee Beispill, ech hu mech virun x Joren op enger Plaz gemellt gehat fir schaffen ze goen, dat war eng privat Famill, déi e Reiderhaff opgebaut hunn an hien, den Här, huet bei der Police geschafft, d'Madame huet am. Am Soins à domicile eben aktiv, ech wëll do d'Firma net nennen, dat heescht am mobile Fleegedéngscht geschafft. A si hunn dann ee gesicht fir am Stall eben ze schaffen. An ech hat mech do gemellt, ech war och e Prouf, en Dag Prouf schaffen. A si hunn awer do bei mengem Ex-Patron sech renseignéiert an deen huet hinnen do gesot, wat lass wier, wat den A net hätt dierfte maachen. An ebe, wéi d'Madame et do gewuer ginn ass, huet hatt mir riicht an d'Gesicht gesot, Mäi Patrick, mir kënnen dech net huelen, well du bass e Risiko fir d'Gesellschaft. An, bah, hatt dierf seng perséinlech Meenung doriwwer hunn. Wann hatt der Meenung ass, datt ech e Risiko fir d'Gesellschaft sënn, dat ass seng perséinlech Meenung, déi dierf hatt och hunn. Wat mech awer extrem ofgeschreckt huet, ass, datt hatt mir dat gesot hutt. An hatt schafft am mobille Fleegedéngscht. Ech mengen, hatt huet wahrscheinlech all Dag mat HIV-positive Leit ze dinn an weess et vläicht nach net emol. An ech mengen, dat ass wahrscheinlech bei eis alleguerten de Fall oder bei deene ganz meeschten, well oft am Ufank, wéi ech jo ganz aktiv do war bei Patika, hunn ech dann ëmmer gefrot, A wéi vill Leit kennt Dir de mat HIV-positiv oder déi HIV-positiv sënn? An do ass ëmmer, Nee, ech kenne keen. An sot ech, ah, wahrscheinlech kenns de en, mee du weess et einfach nëmmen net. Well et ginn der ganz vill, leider Gottes, mee eben déi mannst schwätzen driwwer, well et ëmmer nach en Tabuthema ass. An, bah, meng perséinlech Reaktioun elo déi lescht Joren, also ech si elo nach ni direkt ugegraff ginn derwéinst. Ech weess, datt ech mer verschidde Situatiounen, Aarbecht zum Beispill, ganz kloer, wou dann eben, Spreng, du brauchs nëmmen ze googlen an mäin Numm anzeginn, dann da weess de wat lass ass. An ech ginn ganz offen der Madame och elo hei op menger rektueller Aarbecht, ech hunn hinnen vun Ufank u gesot, hei esou a esou ass et an dat war keen Thema. Et hänkt ëmmer dervun of wéi oppen d'Leit sënn an ech mengen am Alldag, wéi gesot, ech mat menge Clienten, do ass absolut keen Thema derbäi. Genau wéi, et si jo nach indépendant Masseur an do krut ech dann och ganz oft d'Reaktioun, oh wéi kanns du als HIV-Positiven do d'Leit masseieren. Ma mierkt emol, wann ech eng Massage maachen, do ass absolut keen Thema. Also do stiechen ech d'Leit net un derbäi, gell. An natierlech sënn déi Reaktiounen ëmmer nach do, mee dat ass eben einfach, well et ëmmer nach en Tabuthema ass an am Alldag amsler net net driwwer geschwat gëtt. An wann d'Leit sech net dermat befaassen, da wësse se näischt driwwer an dee Moment sënn d'Leit oder sënn d'Reaktiounen einfach ëmmer nach negativ. Ja, ech mengen, grad well ganz vill Leit nach ëmmer ganz staark d'Biller aus den Achtscher, Nonscher virun den Aen hunn, wou et einfach net vill Fuerschung driwwer gouf a wou eng wahnsinneg Angscht duerch d'Gesellschafte gaang ass. Ja. A well sech schlecht Noriichten nu mol besser verbreeden, wéi gutt Noriichten, si ganz vill Leit am Fong nach um Wëssensstand vun deemools. An ech muss och soen, dass. A menger sexueller Educatioun deemools an der Schoul hu mer och natierlech iwwer HIV geléiert an do gouf et awer och nëmmen dat, Kréi et nëmmen net, bleif wäit dervu fort.
An et ass näischt doriwwer gesot ginn iwwer Liewe mat HIV an déi ganz Opklärung am Beräich vun, Hey, Leit mat HIV sinn net ustiechend, wann s de hinne d'Hand gëss, du muss scho wierklech Kierperflëssegkeete mat hinnen austauschen an och, Scho guer net iwwer wa Leit mat HIV traitéiert sinn, dann si se net méi geféierlech wéi iergend eng aner random Persoun, wahrscheinlech souguer nach manner, Genau. well du weess et an du bass op engem Traitement an du kanns et net weiderginn, während eng random Persoun op der Strooss et eventuell net mol selwer weess, dass se HIV huet. An dofir ass et am Fong Gutt, wann een och méi Erfollegsgeschichten iwwer dat Thema verzielt, wat mir jo grad probéieren ze maachen. Wann ech dech froen däerf, wéi hues de dat dann deemools gehandhaabt mat denger Sexualitéit, wéi s de bis HIV kritt hues?
Oh, dat ass schwéier soen. Ech mengen, ech sinn elo net deen, deen elo all Dag Sex huet. Sex, jo, ok, mee et ass awer elo net Et huet elo net dee Stellewäert fir mech, datt ech elo onbedéngt muss elo all Dag iergend ee Partner elo hunn, mat deem ech elo verkéiere kann. Au contraire, ech sen éischter derfir, datt Sex an enger Partnerschaft mat Léift eppes vill méi Schéines ass, wéi einfach nëmmen elo den Drock lass ze ginn. Ech mengen, do kënne mir Männer eis ganz einfach dermat hëlfen. Ech mengen, mir hunn nach eng gesond Hand. déi den Drock lass gëtt, mee wann Situatioune komm sinn, datt ech eng Relatioun iergendwéi eppes agaange sinn, sinn ech natierlech ganz offen domadder ëmgaangen an do ginn et jo dann zum Gléck eben och déi Ulafstellen, HIV-Berodung a sou weider, wou ee mat sengem Partner kann higoen, deen dann eben mat opgekläert gëtt a wou dann eben ganz kloer eben all déi Méiglechkeeten, déi mir virdru schonn opgezielt hunn, eben einfach nach eng Kéier mat deene Leit beschwat ginn an d'Detailer erkläert ginn, wou Froe kënne beäntwert ginn. An ech sinn, ech mengen, ganz oppe mat deem Thema an déi meescht dee Moment, virun allem an eiser klenger, schwuler Zeen, soen ech emol hei zu Lëtzebuerg, dee Moment, wéi ech elo nach vill méi aktiv war, war ech jo och bekannt doduerch. An Et war ni e Secret. An ech mengen, ech kann net dee Moment e Secret draus maachen an op där anerer Säit an der Ëffentlechkeet dermat stoen. Ech mengen, dat widdersprécht sech. Also vun dohier ginn ech dann och a mengem privaten Ëmfeld dee Moment ganz offen dermat ëm. An et ass esou an c'est à prendre ou à laisser.
Mir hunn elo schonn, du hues mer am Fong elo schonn eng vu mengen nächsten, ee vu mengen nächste Punkte beäntwert, an zwar wou ee sech Hëllef siche kann. Mir hunn elo scho gesot, HIV-Berodung, Mëttlerweil, wéi mir och an der Episod, wou mer eis all op HIV teste gelooss hunn, erzielt hunn, kann een och bei den Hausdokter goen an do ëm Hëllef froen, deen een da weiderleet. Wat sinn aner Plazen, wou ee ka Berodung kréien, wou ee kann Hëllef kréien? Bah, de Centre Hospitalier nach. Et gi verschidden Street Workers, déi, ech mengen, och an deem Gebitt aktiv sinn, Sex Workers, Mee am grousse Ganzen ass et wierklech d'HIV-Berodung vun der Croix Rouge an soss hu mer elo net ganz vill aner Ulafstellen hei zu Lëtzebuerg, well Lëtzebuerg eben och einfach kleng ass. Ech mengen, an de Problem ass eben einfach bei hei, bei der HIV-Berodung, dat war virun, s elo iwwer 15 Joer jo mat derbäi, dat war deemools schonn e Problem an dat ass och haut nach de Problem, datt d'Leit net wëllen dohinner goen, well et ka jo ee mech gesinn doragoen. A wat sollen d'Leit dann denken? An dat ass en typesch Lëtzebuerger Problem, Wat sollen d'Leit denken? An dat ass wierklech e bëssen de Problem. Mee do kann een dann eben och uruffen, säg ech mol, iwwer Telefon an dann eben e Rendez-vous ausmaachen. An dat heescht jo net, wann ee elo an d'HIV-Berodung erageet, datt een automatesch dann och HIV-positiv ass, nëmme well ee vun iergendengem gesi gëtt. Genau.
Wann der Froen hutt oder mat engem schwätze wëllt, d'HIV-Berodung ass do fir Iech an déi fënnt een online. An wéi gesot, kann een uruffen, E-Maile schreiwen an si si fir Iech do. Wéi huet sech dann esou an denger Wahrnehmung d'Bild vum HIV an der Ëffentlechkeet verännert? Also wéi war dat deemools, wann s de Leit dervun erzielt hues, ech sinn HIV-positiv, versus haut? Wéi hues du erlieft, dass HIV wouer geholl gëtt? Also et ass déi lescht Joren ëmmer erëm, ech mengen, en erëm méi e grousst Tabuthema ginn. Et ass wierklech am Alldag net ze gesinn. Mir kréien da vläicht eemol déi Woch vum éischten Dezember e kleng, ganz klengen Artikel am Lëtzebuerger Wort, wou dann d'Zuelen, déi aktuell Zuelen drastinn am Kader vum éischten Dezember, der Welt-Aids-Dag. An dat war et. Soss d'ganzt Joer iwwer hues du keng Plakater, keng Flyeren, keng keng sichtbar Déngen, wou s du mat deem Thema konfrontéiert gëss. An dat ass jo genau dat, wat ech deemools mat mengem Veräin Pattika asbl wollt erreechen. Pattika asbl huet Konscht gemaach am Kampf géint d'HIV. Dat heescht, mir hunn e Kinospot realiséiere gelooss, deen am Kino gelaf ass, Plakater gemaach, Fotosausstellungen, einfach fir et visibel ze maachen, well dat Thema ass einfach net visibel. A genau wéi ech virdru scho gesot hunn, elo déi lescht zwee, dräi Joer, Corona huet HIV wierklech op d'Säit gedréckt. Et ass absolut keen Thema méi. Komescherweis, et ass am Alldag absolut keen Thema. Du gëss net dermat konfrontéiert an d'Leit wëllen et och net an et ass wierklech net present. Dat heescht, sinn d'Reaktiounen dann och méi negativ ginn? Net forcément, well et, ech mengen, ech laf jo elo net all Dag ronderëm a zielen all Mënsch als HIV-positiv sen, méi negativ net. Mäin Entourage, deen ech jo hautdesdaags hunn, déi wëssen et alleguerten, deene brauch ech net op en Neis all Dag all Kéiers ze erklären, ech sen HIV-positiv. Ech mengen, déi wëssen et alleguer a vun dohier ass dat do absolut keen Thema. An nei Leit, déi ech kenneléieren, jo, déi wëssen et dann och. An entweder et ergëtt sech eng Frëndschaft oder net. An entweder se bleiwen hänken oder se bleiwen net hänken. Mee datt d'Reaktioune méi negativ sënn, denken ech net. Mee d'Leit hunn haut, mengen ech, vill aner Saachen am Kapp. Haut mat eisem ganzen Internet, mat eisem Handy, mat wou se da méi an hirer virtueller, onreeller Welt liewen, an dann eben einfach Themaren wéi Corona, wéi de Krich an hei an do, déi de Leit da méi, an d'Präisser, déi includ ginn bei allem, bei den Immobilië, bei den Akafen an hei an do, dat sinn Themaren, déi d'Leit am Moment méi beschäftegt effektiv wéi en HIV. Ass nu emol Fakt.
Vue dass et manner present ass, ass et trotzdeem wichteg fir nach ëmmer driwwer ze schwätzen an driwwer opzeklären. Wat giffs du Leit roden, déi matkréien, dass eng Persoun an hirem Ëmfeld HIV huet? Wéi kann een déi Leit ënnerstëtzen? Wat ass eng gutt Reaktioun? Bah, ëmmer déi gutt Reaktioun, déi richteg Reaktioun gëtt et net. Ech mengen, et gëtt keng Formule, déi elo seet, hei esou a esou solls de reagéieren. Wichteg ass eben einfach, dass een déi Persoun dann net fale léisst dee Moment an ofstéisst, well genau dat sënn d'Reaktiounen eben, esou wéi ech ganz am Ufank jo scho gesot hunn, Wann ech zu engem soen, ech hu Kriibs, kriss de Matleed, beim HIV gëss de ofgestouss. An ech mengen, genau dat maach dat net, well, wéi gesot, am Alldag hues du wierklech kee Risiko mat där Persoun. Du kanns mat där Persoun alles maachen, du kanns hatt d'Hand ginn, du kanns ëmäermen, du kanns se këssen, du kanns mat der akafe goen, du kanns mat der schwamme goen, du kanns mat der an d'Vakanz goen, du kanns esouguer mat hir am Bett leien, dat ass absolut keen Thema. Also déi Persoun wierklech net fale loossen, nëmme well se HIV-positiv ass. De Virus spréngt net einfach esou op dech eriwwer. Keng Angscht hu virdrun, well ech mengen, et ass einfach Angscht, déi d'Reaktiounen ausléist bei de Leit, well et einfach en Tabuthema ass. Mee einfach déi Persoun normal akzeptéieren an normal déi Frëndschaft weiderféieren, esou wéi se virdrun och de Fall war, an d'Leit net dowéinst verurteelen.
Dat ass e schéint Schlusswuert. Patrick, ech soen dir villmools Merci, dass s du hei bei mär am Studio bass. An ech soen och der HIV-Berodung villmools Merci, déi dëst Gespréich vermëttelt huet. A bei Froen a Saachen, déi iech um Häerz leien zum Thema HIV, kënnt der gären op d'Website vun der HIV-Berodung vun der Croix-Rouge kucke goen. Si si fir iech do. A si wäerte sech gutt ëm iech këmmeren. Ech soen dir Merci, Patrick. Ech soe Merci, jo, ganz gär geschitt, a Merci fir d'Invitatioun. A lo gläich kënnt nach eng Rubrik vum Kelly a mär héieren eis an zwou Woche rëm. Äddi! Äddi!
Eng gutt Fro, gutt gefrot! Wat ass Arousal Nonconcordance?

Dëst geet an zwee Richtungen, Entweder et spillt een sech sexuell ugetörnt, mee d'Genitalien reagéieren net drop, zum Beispill mat steif oder fiicht ginn. Oder d'Genitalien reagéieren op eppes, fëllen sech mat Blutt an oder gi fiicht, ouni datt een ugetörnt ass. Dëst ass ganz normal an säit iwwer 30 Joer wëssenschaftlech beluecht. Mee leider ass Arousal Non-Concordance nach net iwwerall ukomm. Dat kann zu verwirrende Situatioune féieren. Zum Beispill, et seet een der Persoun, mat där ee Sex huet, Ech hu Loscht op dech, ech wëll dat an dat maachen, dat fillt sech schéin un. An da beréiert déi d'intim Organer an ass verwirrt, firwat déi net steif oder fiicht sinn. Oder en anert Beispill, et probéiert ee sexuell eppes Neies aus, a seet sengem Partner oder senger Partnerin dorops hin, dass een dat am Fong net esou gutt fonnt huet, dass et engem net esou gutt gefall huet, dass een dat net nach eng Kéier wëll maachen. An déi Persoun ass verwirrt, well se wouergeholl huet, dass Genitalien schonn drop reagéiert hunn, a freet sech, firwat se dunn steif a fiicht gi sinn, wann een et am Fong just esou mëttel fonnt huet. Wéi funktionéiert dat? Wien huet Arousal Non-Concordance a firwat? Bei enger Studie goufe Männer a Fraen beim Pornokucke getest. Wat hir Genitalien ënner dem Dësch gemat hunn, gouf mat engem Apparat gemooss. Gläichzäiteg gouf gemooss, wéi d'Persoune selwer hir Erreegung op enger Skala vun niddereg bis héich aschätzen. Dobäi ass Folgendes erauskomm, Bei Männer wor 50 Prozent vun der Zäit d'Resultat kongruent, dat heescht, datt d'genital Reaktioun an d'subjektiv Empfanne vun Erreegung zu 50 Prozent vun der Zäit zesummegepasst hunn. D'Halschent vun der Zäit also huet eng usteigend Erektioun bedeit, datt se sech och erreecht gespuert hunn. An déi aner Halschent vun der Zäit gouf et eng Erektioun, ouni datt se sech erreecht gespuert hunn, oder si hu sech erreecht gespuert, ouni datt hir Genitalien reagéiert hunn. Bei Fraen woren et 10 Prozent Kongruenz tëscht deem, wat hir Genitalie gemeet hunn a wéi se hir Loscht empfonnt hunn.

Zum Beispill op sexuell oder plakeg Videoen oder Biller. Dat passéiert automatesch, ass quasi eng untrainéiert Reaktioun. Dëst heescht awer net, dass Persounen déi Videoen oder Biller als uspriechend oder erreegend wouerhuelen. E Stimulus ka sexuell relevant sinn, ouni sexuell uspriechend ze sinn. Well am Gehir ass et esou, dass de Mechanismus vu Wouerhuelen an de Mechanismus vu Guttfannen zwee verschiddener sinn. Wat Genitalie soen ass, dëst ass sexuell relevant oder net. Wat Persoune soen ass, dëst mécht mech un, ech genéissen et, ech wëll méi dovunner oder och net. Dofir ass et ëmmer eng gutt Idee, virun allem dorobber ze lauschteren, wat d'Persoun soen an net wéi hir Genitalie reagéieren. Firwat ass dës Info mat der Inkongruenz net méi verbreet? Et betrëfft jo schliisslech zimmlech vill Leit, wéi gesot 50 Prozent vun der Zäit bei Männer an 90 Prozent bei Fraen. Also am Fong ka jiddereen Arousal Non-Concordance kennen. Et ass awer och kloer, dass Fraen, bezéiungsweis Persoune mat Vulva, zu engem gréisseren Deel Arousal Non-Concordant sinn. Männer ginn an der Medezin, an der Sexualitéit, an eiser Gesellschaft als Standard geholl. Männlech Sexualitéit als Standard implizéiert dann oft, dass wann Fraen net esou reagéieren, dass eppes mat hinnen net stëmme géif. Am Fong ass natierlech näischt komesch oder futti un Fraen, mee si sinn halt just einfach keng Männer. Dës patriarchal Standarde vu Sexualitéit erkennt een am Fong schonn eleng un der Froestellung. Et freet ee sech, Firwat sinn ech inkongruent? Ass eppes falsch mat mir? Ass alles ok? Mee et freet sech keen, Hm, komesch, firwat sinn d'Männer d'Hallschent vun der Zäit

Du bass gesond, funktional a ganz esou wéi s de bass. Zweetens, So dengem Partner oder Partnerin dat op eng léif a selbstbewosst Aart a Weis. Well dass déi Persoun net weess, wat Arousal Non-Concordance ass, ass net hir Schold. Drëttens, Offréier denger Persoun aner Weeër wéi genital Reaktioun, fir hir ze weisen, dass du erreecht bass a Loscht verspiers. Kierperlech kann een natierlech och nach op d'Ootmung kucken oder op d'Muskeltensioun. Mee virun allem geet et drëm, op Wierder ze lauschteren. Dat kënnen e ganze Saz sinn oder och en Jo, e Méi oder en Mmmmm. Sex ass keng Schatzsich, wou ee muss Clue sammelen an déi klengsten Detailer liesen. Et geet éischter drëm, en generell méi breet gefächert Gespier an Kommunikatioun ze etabléieren, wou een sech gutt versteet a verstane spiert. Véiertens, Gleitgel. Gleitmëttel is your friend. Spaut oder aner Kierperflëssegkeeten hëllefen och. Bei Kierperflëssegkeeten ass et wichteg, de méiglechen Iwwerdroungsrisiko vun Infektiounen net ze vergiessen. Gleitgel ka waasserbaséiert oder silikonbaséiert sinn. Hei ginn et e puer verschidde Vir an Nodeeler, ech setzen iech dozou e Link an d'Show Notes. Fannt eraus, wat fir iech am beschte passt. Hei kann eng virwëtzeg, spilleresch an humorvoll Approche ganz vill hëllefen. Vill Spaass!